Ka channel ah ka lo lawm leh vek che a, tun chung video ah chuanin alu paratha tui leh awlsam taka siam dan nuai ngai lova siam dan kan en ho ve leh thung dawn a ni. A tuiin siam awlsam em em a, bawlhhlawk hmuh han harsa leh hautak lutuk kan hmang dawn lova. Video hi tawp thlengin min lo en sak ula, in lo siam ve leh theuh dawn nia. Alu hi pum li ka hmang dawn a, a kawr ka vel fai sa vek a chuan hei ka chan a fai takin ka sil a, cooker ah hian ka dah lut a, kan phit hming hmasa phawt dawn a ni, tui a chim tawk vel kan lei ang. Kan chhin ang a, kan chhuang ang, cooker a phit hian a hmin hma zawk ka tia, cooker a phit lo pawn vel pangngai ah pawh, chhuan theih vek tho a ti hian kan chhung chhung in bawlhhlawh kan mamawh tur te kan lo chan ang pu un sen hi pumthum ka hmang dawn a sin te te in a chan thei a chopper a pawh hian in a awlsam zawk ka tia chuvang chuan in chopper ka hmang a chopper nei lo tan pawh khan in sin te te in chem khan a chan theih vek a ni ti hian pu un sen chu kan her zo ta a. Chuan bahkhawr ka hmang dawn bawk a, bahkhawr hi sin teh teh in kan chan ve leh ang a, tih hian bahkhawr pawh kan chan zo ve leh ta a, chuan hmarcha pui sin teh teh in kan chan ve leh ang, hmarcha pui hi a thak kan duh loh kha chuan in a tel loh theih bawk a ni, tih hian bahkhawr leh hmarcha pui pawh kan chan zo ta a, purun sen kha bowl ah ka dah tel bawk a, tih hian lo awm leh sela, chuan kan alu chhum pawh kha a lo hmin tawh a, a tui tel lo hian kan la chhuak ang a, kan her ang. Chopper a pawh hi awlsam zawk ka tia chopper ka hmang a, chopper a ti lo pawh khanin tihian bowl ah kan dang a alu kha fian te te fawk te a rawtna kan neih chuan a rawtna pawh khanin a rawt sawm theih lutuk a ni a harsa lo a ni chopper a pawh kher kha a ngai lo tihna a nih chu tihian bowl ah ka dah lut tak vek a alu kha chuan Rual sen leh bahkhawr leh hmarcha pui ka chansa kha ka telh a, chuan chi a al tur tawk ka alh a, ai eng fian te khat ka telh bawk a, chuan hmarcha hmui chilli flakes a ready made ang kha fian te khat ka telh bawk a ni. Bahkhawr duh lo tan khan a aia Dania a hman thei a, bahkhawr kan nei rem chang lo em aw kan duh lo a nih chuan a aia Dania kha kan hmang mai dawn nia ti hian ngun deuh in kan chawhpawlh ang. Hmun deuha kan chawhpawlh hnuah khanin Maida no thum ka tel a, hemi cup thum hi ka tel a, fianchhe sawm paruk vel a ni i hemi no khat hi maw chuan tel kha fianchhe sawm ka tel bawk a, tihian ngun deuhin kan chawhpawlh ve leh ang a, chuan tui kan laih ang. tui pawh hi hemi no thum hi kan telh dawn a ni. Lehzawin cup hi kan neih loh pawn no pangai pawh kan hmang thei a, entir nan no kha mi kan hman no thum kha maida kan telh chuan kha mi thum kha tui pawh lei lah tawk vel chiah a ni. Chi kha ka duh aia al lo deuh hlek avang khan tlem ka al bel bawk a, khami ka al lai kha chu ka ti lang kher tawh lo va, tikhan kan duh ang tawk a kan chaw kawi that hnuah khan bel kan chhuang a, kan na tur frying pan thir bel kha kan chhuang a, chuan alu kan chaw kawi sa kha kan thlak a, ti hian a chung lampang hi a lo hil thap hunah kan let dawn a ni, khami fian pan te ang kha ka nei lo va, khawnge ka fian pan kha. ka hmu zo tawh lo va ti hian in ka fian hman hi a kum deuh hlek a, kan hmuh ang hian in a va tih hi har deuh hlek a, chuvang chuan in a dang khan ka ti hmasa phawt a ni. Tikhan pakhat chu kan kang hming ta a, ti hian a dang pawh kan kang leh zel ang. Ka sawi tawh ang khan in a chung hi kan nghakhil phawt zel dawn nia, chung kan nghahil loh kha chuan in, kan leh hunah hian in a sawm duh em em a ni, chuvang chuan in a chung kha kan nghakil phawt ang a, chuan leh pawh kha a nuam a ni. tih hianin kan let tang a, kan let dawn kan let dawn dawn ni hming tha deuh in kan kang dawn nia, gas hi hniam te in ka dah a ka ur deuh che cheu a ni, chuan hei ka aw hi ngaihthlak a nuam lo deuh mai thei a, ka hri tlang em em a, chuvang chuanin ngaihthlak a nuam lo deuh nih pawh kha min lo hre thiam hram hram dawn nia, tihian hei kan alu paratha kan chu kan lo kang zau tak vek a, Kan hmuh ang hianin a hmel lan dan a mawi em em a, a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em a ni. A nem thain a zawp tha em em a, kum upa lam leh naupang tan pawh ih harsa lova ei a nuam em em a ni, in lo siam ve theuh dawn nia.